शहरमे ठीक छै स्थायी निवासी छथिन मुदा इंडिया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पश्चिमी क्षेत्र मुंबईमे उप प्रबंधनक रूपमे कार्यरत छथि हिनक खोहसँ निकसैत मैथिली ठीक छै तऽ खोहसँ निकसैत मैथिली कथा संग्रह मैथिलीके जगतमे अति चर्चित अछि तऽ ध्यान राखब जे एहिमे पूछत अहाँके जे खोहसँ निकसैत कथा संग्रह किनकर छै तऽ ओ विभा रानीके छै ठीक हरिमोहन झाक कन्यादान एवं प्रभास कुमार चौधरीक राजा पोखरिमे कतेक मछरी उपन्यासक हिन्दी अनुवाद हिनका द्वारा कयल गेल छै ठीक छै तऽ हरिमोहन झाके जे कन्यादान छै आओर प्रभास कुमारके चौधरीके जे राजा पोखरिमे कतेक मछली मतलब जे मैथिलीमे छलै ओकर हिन्दी अनुवाद कयने छलखिन के तऽ विभा रानी अपन शाश्वत साधनाक प्रसादत हिनका कथा अवार्ड कोन कोन कथा मिलल छै मैथिली कथा लग रहौत साक्षी छठ घाटक लेल है ने से हिनका भेटल छै ठीक छै तऽ आगाँ बढ़ै छी डॉक्टर डॉक्टर महेश्वरी सिंहक कथा ग्रंथ सम्मान तथा घनश्याम दास सर्राफ ठीक छै सम्मान हिनका मिलल छै साहित्य सम्मान प्राप्त भेल छै मैथिलीक अतिरिक्त हिन्दूमे सेहो हिनक अनेकों अनेक रचनाकार रचना पुस्तककार प्रकाशित अछि ताहिमे मिथिलाक लोककथा प्रसिद्ध अछि ठीक अछि तऽ बहुत सारा मिथिलाके लोककथा जे छै से ई लिखने छथिन अब बात करब ई कथाके बारेमे तऽ प्रस्तुत कथा भारतीय जनजीवनक दयनीय दशाक एक गोट मार्मिक चित्रण उपस्थित करैत अछि एहि कथाके माध्यमसँ देखायल गेल छै जे केना एकटा गरीबके जीवन व्यतीत होइत छै हमरा लोकनि समाजमे कतेको गोटे एहन हतभाग अछि जकरा भरिपेट भोजन भागमे नहि लिखल छै ठीक छै एहि पर एहि पाठके नाम छै कथी भरि छिपा भाग जेना बहुत लोक अपन समाजमे एहन छै जे दिन राति काज करै छथि मुदा अन्नक बिना ओकर बाल बच्चा भूखल रहैत अछि भरि छिपा भातक दर्शन ओकर लेल दुर्लभ अछि कथाक अंत अत्यंत विषाद होइत अछि बहुत विषादसँ जे छै से ई कथाके अंत होइत छै चलू अब एहि कथाके तरफ बढ़ै छी तऽ जे कथा अछि ओकर नाम अछि भरि छिपा भात ठीक छै तऽ एतऽ एतऽ ब मिस अइ ठीक अइ एतऽ होबऽ चाही कथी बतहिया ठीक छै एतऽ होबाक चाही बतहिया ठीक छै बतहियाके बारेमे देल छै पाठी तऽ एतऽ होबऽ चाही बतहिया ब मिस छै तऽ बतहिया हमरा हमरा देखते ओ कोयली जकाँ कुहुक उठल ओकर आँखिक कोटरमे एगो चीज छन द समा गेलै। रातरानी सन गंध सँ भिजैत ओकर मोन भोरका पुरवा सँ सिहकैत देह जकाँ भुलैक गेलै। बोली मे चिन्नी मिलबैत बाजल छल कहिया एलौं? ध्यान राखब, अतबे मे सँ अहाँ केँ यदि ऑब्जेक्टिव पूछत त दू गो पूछि सकैए। एगो कोन? त रातरानी सन गंध मे भिजैत ओकर मोन। पूछि देत कि कोन पुष्प सन गंध बतहिया केँ मौनमे भिजैत छलै रात रानी दोसर क्वेश्चन पूछि सकैए जे बोलीमे कथी मिलबै छलै तऽ बहुत आदमी बोलीमे मिश्री मिलेनाइ सुनै छै लेकिन एतऽ कथी छै चिन्नी मिलबैत बाजल कहिया एलहुँ गाम घरमे प्रसिद्ध छै जे बतहिया लौंगिया मिरचाइ छै किन्तु बेर कुबेर ओ गुड़क भेली भऽ जाइ छै लौंगिया मिरचाइ कहल जाइ छै ओकरा जे कनी बजै छै बिखा बजलक यानि कि कनी कटु बजलक ओकरे कहल गेलैए गाँव घरमे मिथिलाञ्चलमे लौंगिया मिरचाइ। अनमन वएह फकरा जेका जेम्हरे देखली खीर तेम्हरे गेली तेम्हरे बैसली फिर मतलब भेलै जे कोनो नीक चीज अगर ककरो देखा दियौ या ककरो तरफ देखलक ज्यादा फायदा अइ तऽ ओम्हरे ओ घुमि गेल रामपट्टी वाली कहै छलै दुलहिन अहाँ एकर बातमे नहि आयब ई तँ अहाँकेँ मीठ-मीठ बतिया कऽ तेहन ने छुरी चलाएत जे अहाँ बुझबो नहि करबै। धरमपट्टी वाली लेखिका के एहि अंगना के छथिन जे कि लेखिका के सचेत करै छथिन जे अहाँ एकर बात मे कहियो नहि आयब। आब हरिपुर वाली के की कहब छै? हरिपुर वाली समर्थन करैत बजैत छली जे सत्ते अहाँ अहाँ के तँ ओ सोझे-सोझे हाट मे बेच कऽ चलि आओत। तँ अहाँ के क्वेश्चन यदि एहि सँ पूछत तँ एना पूछत जे के कहै छलै लेखिका के कहलखिन जे बतहिया अहाँ के हाट में बेच के चला तो कहल के के हरिपुर वाली है ना और रामपुर वाली की कहलखिन तो रामपुर वाली कहलखिन जे बतहिया जे छै से मीठ मीठ बाजि कऽ आ छुरी चलाबय काम करै छै तऽ कहाँ देन बतहियाक नाम जन्मे से इहे छलै है ना तऽ बतहिया के नाम बतहिया कखन पड़ल जन्म से या बाद में तऽ जन्मे से ओना ओ अपन नाम फुलेश्वरी बतौने छली ई बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि एकरा याद राखब ठीक अछि जकरा कथी कहै छै फुलेश्वरी बतेने छलखिन अपन नाम ओ ठीक छै तऽ एकरा हम दोसर कलरसँ कऽ दै छी किएक तऽ ई ज्यादा इम्पोर्टेंट हमरा लागि रहल अइ तऽ अपन नाम की बतेने रहै बतहिया फुलेश्वरी ठीक छै मुदा लटपटाइत बोली आओर अलबटाइत चालि ओकर नामाकरण सार्थक दैत छैक ओ तोतरा कऽ अपन टोलक गाथा सुनबैत अछि तेहने लोकक तेहन लोकक जकर हम नामो नहि जनैत अछि मुँह नहि देखने छी ओकर ई बोली तऽ बोली एक तऽ हमर दिमागमे नहि घुसए जे घुसै ओ परिचयक अभावमे सूखि जाय मतलब कि जे बजै तोतरा कऽ से लेखिका नहि समझि पबथिन जे समझबो करथिन सेहो ओ बिसरि जाथिन तैयो हूँ हूँ के एहने बेगैर गुजर नहि छैक। जेना होइ छै ने लोक सब अपन कोनो बात सुनलक तऽ हाँ हाँ कऽ रहल अइ। बतहिया तुरते तगेदा करत। ओ जे चुल्हिया माय नहि छै वएह पुरवारी टोल मे जकर घर छै डोमा के घरवाली सुतारक माय मतलब कि ओ किछु से किछु जे छै से बजैत रहै छलै आ लेखिका अपन ओकर बात के सुनि लै छलखिन है न सुरतारक सुरताक माय आ बेबस हमर गर्दन सुकृति में हिलिए जाय मतलब जे छै से ई अपन लेखकिया जे छथिन से अपन हाँ हाँ करथिन कखनो कखनो बतहिया एकदम चुप भऽ जाय तऽ रहिका वाली बजै छै जे बतहिया पर ओकर मतारीक भूत अबै छै ध्यान देखब आब ककर एंट्री भऽ गेल रहिका वालीके तऽ बतहिया पर मतारीके भूत अबै छै से बात के कहलकै रहिका वाली कहलकै तऽ एना पूछत एग्जाममे जे बतहिया पर ककर भूत अबै छै तऽ ओकर बहिनके कहत चाहे ओकर घरवलाके कहत या कहत ओकर मतारीके चाहे ओकर कहि देत पिता बाबूके तऽ ककर अबै छै मतारीके भूत अबै छै आ ओ गुम्मी साध लै छै तऽ बतहियाके गुम्मीके कथीसँ दर्शायल गेल छै जे ओकरा पर भूत अबै छै जेकि गाँव घरके एगो कुप्रथा सब छै एकरा बारेमे एहिमे बतायल गेल छै ओकरा चारि टा धियापुता छै इहो याद राखब ठीक अछि कए टा बतहियाके पूछत जे कए गो धियापुता छै तऽ चारि टा ठीक छै तऽ बतहियाके धियापुता भऽ गेल अहाँके चारि टा ठीक छै चारू कारी नागट बतहियाके धियापुता केहन छलै गोर कारी गेहुमा तऽ कारी हाथ गोर लकड़ी आ पेट कुम्हर ई जे लक्षण होइ छै ने हाथ गोर लकड़ी आ पेट कुम्हर ई लक्षण ककरा होइ छै तऽ ई लक्षण होइ छै अहाँके जे कुपोषित बच्चा रहै छै ओकर हाथ पैर पतला रहत आ पेट बड़का रहत छोटकी छौड़ीके लऽ अबैत छै आ रोटी मांगि कऽ ओकरा थमा दै छै छौड़ीके विरोध कयनो संता जबरदस्ती ओकरा मुँहमे रोटी ठूसै छै आ बच्चा सभके नहि आदत होइ छै नहि खायब नहि खायब तऽ जबरदस्ती मुँहमे

तऽ भूख ना हो कि का रे घरे का खैले रहे तऽ लड़काके साउस पूछै छथिन जे की खेने रहे घरे तऽ डेढ़टा मड़ुआक सोहारी बुझू तऽ जे बच्चा डेढ़टा मड़ुआके सोहारी खा लेतै ओ केना खेतै छौड़ी महीन आवाजमे बजैत आ डगरा सन मड़ुआ रोटीक आकृति आँखिपर नचि जाइत छैक आ सासु स्तब्ध भऽ जाथिन

रमपट्टी वाली में की कहने रहै जे कि अहाँ जे छै से दुल्हिन एकर बात में नहीं आयब है ना ई अहाँके मीठ बात कह के छुरी चला जे अहाँ बुझबो नहीं करब ई सब जे छै से अलग अलग आदमी अलग अलग बात कहलखिन ठीक छै अब आगा बढ़ू तऽ आब नरपत नगरवाली कहने छलै कि मौ मौगी बड्ड लोभी छै अहाँके एग्जाममे पूछत कि बतहियाके लोभी के कहने रहै तऽ नरपत नगरवाली ठीक छै आ तऽ सब आदमी अलग अलग चीज कहै छै कतबो केओ आ, पूछि देत जे कि के कहने रहै जे मतारीके भूत अबै छै तऽ रहिका वाली तऽ नरपत नगरवाली कहने छलै मौगी बड्ड लोभी छै कतबो केओ नहि खेने रहत तऽ कखनो नहि कहत जे खेने छी गोटैक दिन ओकर मुँह पेट सेहो चलऽ लगै छै मुँह पेट चलब मतलब की होइ छै पेट खराब होयब बुझबो नहि करैत छैक धोछिया है ने बतैया हमर हाथ गोड़मे तेल लगबैत अछि बड़ नीक जकाँ देह जतैत छै मालिश करैत कहै छै दुलहिन हमरा एगो रुपैआ देब तेल लायब हँ मुदा हमरा एक टकही नहि देब चारि टा चौवन्नी दऽ देब नोट तऽ एके गो होइ छै चौवन्नी चारि टा भेट जायत तऽ बतहियाके डिमांड रहै छै कि हमरा जे पैसा देब चारि टा चौवन्नी देब तऽ पुस्तक क्वेश्चन पूछै छै एग्जाममे कि कथीके डिमांड करै छै चारि टा चौवन्नीके आ आँगुर के पोर पर चारू चौअन्नी अपन बजट बनाबऽ मे लीन भऽ जाइत छल। आँगुर सँ जोड़ऽ लगैत छल जे चारू चौअन्नी के की करब। बतहियाक गप्पक गाड़ी एहिना आगाँ बढ़ैत-बढ़ैत कखनो ठमकि जाय। हे यै दुलहिन, हमरा अहाँ नमरी देखने छियै? नमरी मतलब सौ रुपया के नोट सौ रुपया के नोट के कहल जाय छै नमरी कहियो ओकरा आँख में सरसों फुलाय छलक हमरा से एक दिन मजाक कयलकै हमहूँ किछ बजलहुँ तऽ कहलक बुढ़वा बड़ तंग करैया हे रात बिरात आओ तऽ हाथ पकड़ के घीचऽ लगैया मर्दवा बड़ बेशरम छै धिया पुता ओहि घर में सुतल रहै छै कनियो लाजो धाखो नहि करत ई बात जे छै से ओ बतहिया अपन हस्बैंड के बारे में कहै छथिन मतलब पति के बारे में आगा जतबे सहज ढंगसँ ओ ईसभ गप कयलक कहि गेल ततबे सहज ढंगसँ ओ एक बेर बाजल छल बुढ़वा मरि गेलै मतलब कि ककरो पति मरैत छै तऽ बहुत ही कष्टके बात छै लेकिन ओ आरामसँ कहलकै ओकरा कोनो दुःख विषाद ओतेक नहि भेलै धकसँ रहि गेलहुँ ओना ओकरा देहपर कहियो कोनो सोहागक चिन्ह नहि छल चिकट गुदरी भेल ननगिलाटक नुआ है ने पाँखिक खोता जकाँ केश लगै जेनाकि पंक्षीके खोता छै कुसियारक गाँठ जकाँ हाथ गोड़ तऽ हाथ गोड़के तुलना कुसियारक गाँठसँ कयल गेल छै नहि चूड़ी नहि लहठी नहि तेल नहि सिन्दूर मतलब जे भी एगो सधवाके निशानी छै से कोनो नहि छलै निम्न वर्ग अपन अभावे एकर पूर्ति नहि कऽ पबैत अछि उच्च वर्ग अपन शोभामे एकरा आवश्यक नहि बुझैत छै दुनू बात से देखियौ बहुत मर्म एतऽ टिप्पणी केने छथिन लेखक कि जे निम्न वर्ग छै गरीब छै ओकरा पास जुड़बे नहि करै छै तेल सिन्दूर ये आ जे उच्च वर्ग छै से सोचै छै अरे हम सिन्दूर केना लगायब तऽ सिन्दूर लगायब तऽ ओकरा ढकि लैत छै चूड़ी पहिरैत छै तऽ एकटा चूड़ी पहिरलक है ने बाँचि गेल मध्यम वर्गक स्त्री लोकनि जे तीनू वर्गक प्रतिनिधि करैत महावीरी ध्वजा जकाँ लाल नुआ अढ़ाइ सेरक चूड़ी लहठी आ सवा सेर सिन्दूर धारण कऽ साक्षात वीर वधू बनल रहैए तऽ कतेक सेर कहलखिन हेँ तऽ सवा सेर मतलब बेसी सिन्दूर लगबयके यए तऽ तुलना कयल गेलैए ताहि दुआरे कहल गेलै कथी सवा सेर आगा बढ़ू साउस कहै छलखिन एकर आदमी तऽ साउस कहै छलखिन साउस कहै छलखिन एकर आदमी मरल तऽ ई तनिको ना रोइल चार दिनक बाद खेतोमे धान कटे जाए लागल बुझाते ना रही जे ओकरा संगे कोनो ऐसन वैसन बातो भेल होइके रामपट्टी वाली टुहकली पै रामपट्टी वाली जे बतहियाके बारेमे कहने रहथिन कि ई जे छै से मीठ मीठ गप्प दऽ कऽ जे छै से अहाँके छुरी चला सकैए मतलब कि अहाँके मतलब कटाक्ष कऽ सकैए तऽ किए नहि कनतै गऽ तऽ किए कनतै गऽ ओकरा कोन सुख भेलै बुढ़वासँ सभदिन अपन कमाइपर गुजर करैत आयल गऽ चारिटा मूस बिआ कऽ बियाह लेलकै गऽ सए टा ने। बतहिया फेर आएल छलि दुलहिन चलू तेल लगा दू। ओकरा आँखि मे चारि टा चवन्नी नाचि गेलैक। माथ भरि माथ पर चुल्लू भरि तेल दैत बाजल छल दुलहिन अहाँ कहियो भरि छीपा भात खेने छी? आब देखियौ बतहिया के प्रश्न। एहि सँ पहिले बतहिया एकटा प्रश्न आओर पुछने छलै लेखिका सँ जे अहाँ कहियो नमरी देखने छियै किएक तऽ बतहिया नमरी नहि देखने रहै कहियो किएक तऽ ओकरा ओते रुपैआ मिलते नहि छलै सोचियौ जे चारि टा चौअन्नीमे ओकरासँ केओ केश बनबा लै छलै तऽ ओ कहाँसँ नमरी देखतै है ने ई की आदमी छै कि राकस गे नहि नहि हमरा होइए जे भरि छिपा भात देखऽमे कतेक नीक लगते हेतै आ ताहूमे अरवा चाउरक कतेक सुन्दर महक होइ छै हमरा हमर बुढ़वा चारि पाँच बेर ओहन भात खयने छल आधा आधा छिपा अनबो कयने रहए मुदा चारिटा टेल्हवा टेल्हवी किछो रहए पाबै छैक दुलहिन ये बड़ नीक लागैत होते नहि भरि चिपा भात देखऽ सुनऽमे रहिका वाली गुमरायल हमरा सचेत कयने छली मौगी बड्ड घाग छै तर एकरा घागके कहने छली तरहिका वाली अहाँ ओकरा औरक फेरमे नहि पड़ब ई तऽ तेहन ने उस्ताद अइ जे सात कोसक चक्कर लगा कऽ आओत तैयो कहत जे पेट पिरायल छल कतहु नहि गेलियै ग है ना तऽ ई रहिका वाली कहने रहथिन ठीक छै

केहू तरहेँ ई बतिया कह न सके। मतलब कि कहियो नहि गछैत छी जे कि हम भरि पेट खेने छी। हम कहलियनि, माँ, किएक नहि एकर जाँच कयल जाय? एक छिपा भात ओकरा सोझमे, सोझाँमे धऽ कऽ देखैत छियै। आ तैँ कुशल मनोवैज्ञानिक जेना ओकर मन स्थितिक परीक्षा लेल जुटि गेलहुँ। है न? तऽ लेखिका जे छै से जुटि जाइत छथिन। अगहन मास गृहस्थक पुतहु सुगंधित अरबा चाउरक भरि छिपा भात सोझा मे बतहिया हमर उक्ति ले बतहिया आइ पूरा कऽ ले मोनक साध खा ले भरि छिपा भात की कहलखिन भरि छिपा भात बतहिया के खा ले बतहिया के पहिले तऽ बुझायल जे ओ कोनो सपना तऽ नहि देख रहल अछि फेर तेना ने घौना के कान लगल कानऽ लागल जेना जेना की भेलै हइत हित मरि मरि गेल हुए तऽ ओ जे छै से की भेलै कानऽ लगलै घौने घौने बतहिया लगलै जेना कोनो ओकर अपन आदमी मरि गेलै एहि प्रयोगक ई परिणति पर साउस आँखिए से हमरा प्रताड़ित कयली रामपट्टी वाली अचरा में मुँह झाँपि हँसऽ लगली रहिका वाली मुँह विद्या लेली नरपत नगर वाली मुँह पर तेहन भाव आयल जे अनेरे ओ भात बतहियाक सोझा में राखि देल गेल जेना बानरक हाथमे नारिकेल जेना बानर बानरके हाथमे नारियल दऽ दै छै बतहिया झौहर शेष भेलै तऽ ओ हुचकैत बाजल एहिठाम हमरा खाह नहि होयत दुलहिन हमरा दऽ दिअ भात घरही हम लऽ जायब तऽ बतहिया शुरूमे जे अपन इच्छा जतेने रहै जे हम भरि चिपा भात खायब आब ओ की कहै छी हमरा भात एतऽ नहि खायब हमरा दऽ दिअ हम घर लऽ कऽ चलि जायब तऽ दोसर दिन फेर चारि टा चौअन्नी ओसलैत बतहिया कहै कहै छल भरि छिपा भात देख कऽ साध पूर भऽ गेल दुलहिन भगवान चाहत तऽ अहिक पुण्य प्रतापे भरि छिपा भात खाइए लेब पैर समेटत चटसँ पूछि बैसलियै ई की तू काल्हि भातक की अचार बना देलही तऽ लेखिकाके भेलै जे भरि छिपा भात जे लऽ गेलै घर तऽ अकेले खा गेलै लेकिन ओ की कहै छै नहि नहि ओ हड़बड़ा गेली छौड़ा-छौड़ी सभ रहऽ देलकै जे? तैं ने कहलिए छलिअए जे एतऽ लेखक लेखिका कहै छथिन तैं ने कहने छलियौ जे अहीठाम खा लिअ, घर नहि लऽ जो। कोना कऽ खा लितिऐ गऽ दुलहिन? ओ आब उपासे रहि ओ सभ उपासे रहि जइतै ने। ओ सभ भरि पेट खा लेलक, सएह देख हमरो पेट भरि गेल। मोन तिरपित भऽ गेल आब देखियौ तऽ लेखिका जे छै से एहिठाम की कहैत छथिन तऽ ओ बतहिया की कहैत छै जे हम जे छै से ओसभ खा लेलक तऽ हमरो मोन प्रसन्न भऽ गेल कतेक चलाकीसँ बतहिया जे छै से भरि छिपा भात लऽ कऽ अपना ओतय चलि गेलखिन आब देखू एतय क्वेश्चन आन्सर छै भरि छिपा भातक रचयिता के छथि लेखक छथिन के विभा रानी अगला क्वेश्चन अछि बतहियाक बड़ छल ई क्वेश्चन से पूछ चुकल है आगो पूछल ठीक है तो बुढ़वा छल ठीक है तो आब जे से एकर जे प्रश्न उत्तर है से हम सब फिर अगला वीडियो में करब क्या तो वीडियो ऐसे लंबा हो जाए तो अहाँ सब जे से प्रश्न के चैप्टर के जे से बढ़िया से अध्ययन कर लिया एहि सँ जे क्वेश्चन पूछत एहि सँ अहाँ के चूँकि कहानी छै तऽ एकर आंसर अहाँ अपना मोनो सँ लिख सकै छी आओर एकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अहाँ अपना बना सकै छी एक दू बेर देख लेबै तऽ बाद मे हम एकर वीडियो ऑडियो यानि कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेहो वीडियो बनायब ओहो अहाँ सब के समक्ष जरूर प्रस्तुत करब तऽ अहाँ सब यदि हमर चैनल पर नया छी तऽ चैनल के सब्सक्राइब जरूर कऽ लिअ आओर एहि चैनल सँ अहाँ के आब नव नव जते भी चीज कॉन्टेंट होयत पढ़ऽ के लेल दसमा क्लास के गणित हिन्दी मैथिली